ĩĩ Eh. na nĩ ũndũ wa gũtaarana kuitia kiugo Kenya metige gũtarana alright he na rĩu ĩ Eh. nĩ ũndũ kwendaga kũnyita Yes. rĩu mwĩ haha Eh, tũkũnyitĩte mwĩ haha hegwĩtwo mwaiga ya rũgongo eh. Ĩĩ. karura karura karura Ĩĩ, nĩyo rĩu ĩtagwo mũthaiga north nĩ karura Eh, haya mũrĩ o hau ũguo mũrohaio no mũrathũmwa Eh. Ehe. nĩ ũgũthoma wĩ hau Athi ndiragĩthomera na kũrĩa rĩu nyandarwa rĩu ndikĩrĩ na kũrĩa Mhm. ĩĩ gũthama kũu nĩ gũbuata baba kũrĩa arathi Ũrabuata baba wanyu. ĩĩ Mhm. ĩĩ no twagĩthamaga inĩ tũkĩrĩ ithuothe Ĩĩ. Ĩĩ, mũndũ ndagĩthamaga Inyuothe. na famĩlĩ yake. Kũrĩa famĩlĩ ya ya ya ya ya gĩthiĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Rĩu gũkũ mũthaiga nĩ mwacokire mũgĩthama gũkũ mũthaiga no mũgĩthiĩ handũ hangĩ. tũgĩthiĩ gĩcagi

Mwogu no- Nokuo. nokuo kwanyu gĩcagi Ĩĩ, Ehe. ĩĩ. haya nĩgetha rĩu ũgĩthiĩ mwaikara kũu Eh, wathiĩ no ũrathiĩ na mbere na primary o ndĩrathoma rĩu ndĩ ũrathomera kũrĩu primary nĩguo ũke wĩke iti na wĩ seven hau ũguo kũu ndĩ kũu Mm. Ĩĩ, mũratwarana atĩa na ihĩĩ cia kũu kwĩna haro gũtirĩ haro Ndĩ- ndĩrauga- ndĩrauga- ndĩ- all my life thomete mixed schools koguo ndirĩ harona na- na nĩkĩo onaga arata kwa ingĩ nĩ athuri na nĩkĩo gĩtũmi kĩa ngũri ũguo na rĩ nĩkĩo tũiguanaga Ĩĩ. koguo all along niĩ thomete na na anake Ĩĩ, na a nĩ- mixed school gĩtũmi kĩa ngũri ũguo tondũ nĩ ngũĩ rĩ ũkorwo wĩ mang'aa moru mũno rĩu mũndũ Aca. nĩakũrora Ĩĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩyo nĩ gũthoma na nĩkĩo rĩu angiuga atĩrĩ ndũĩ ũkũrora ũkũrora ũrĩa ũroretwo ũreretwo kana nĩ arĩa magũthũkirie Aũ. kana nĩwe wathũkĩra Eh, igũrũ baba arĩ akũreri. kĩndũ kĩũru Ii, arĩ mũhiũ mũno Mm. Mm. kuo umang'aa wagĩa juzi juzi ona ndiå rä nä å thimagwo na kä Eh, wauga ndũrĩ na nĩguo ingatĩtwo cukuru maita maingĩ hihi waingatagwo nĩ ũndũ wa kĩ nä Eh, kå menwo nä arimå mm. hä ndä ä yo nĩkĩ kĩagire mamene ciana iria ingĩ ũkamena ũrĩ ika mũhonoki ũyũ

Mhm. Mm, angĩkorwo nĩ kwarĩ Ĩĩ. nĩ tondũ nda- nda- ndaragwo ndĩ mũremi Ĩĩ. no gũtirĩ ũndũ ũngĩ gũteithia naguo na to tirĩtwa tirita rĩmwe kwĩrwo nĩ ũragomithia rĩ nĩ maita maingĩ rĩ Eh. no kũigĩrĩrwo nä kå igä rä rwo nä arimå othe nä manjigagä rä ra acio a Mr. Q na ona me mä tambå nä ndä rona makä andä ka Mm. acio othe Nĩ thura yaku rĩu yatũmaga. Stamogai. Mm, mm. nä manjigagä rä ra må no ticha bitå Mhm. Mr. Thuku, othe no kũnjigĩrĩra. Mona thura yaku. Ndiũĩ nĩkĩ kĩarĩ kĩũru. Tondũ ti gũkĩgomio wakĩgo wakĩgomithagia. Eh. Nĩ gũkorwo ũguo makona nĩ ũhana nĩ ũhana kũgomithia. Eh, kũ maiga nĩ niĩ. Mm. Eh. Mwauma cukuru tondũ nĩ mwaguthũkaga rĩ. Eh. Mwaumaga cukuru mũkaguthũka. Eh. Tondũ nĩ boarding mũrĩcoka mathaa mangĩ.

ũhoro wa ũmang'a ũcio ũrenda gũtua warĩ kuo rĩ no rĩu mũndũ ndemenyaga na kĩnji kĩho kĩu kwanza nĩ kĩhuragia ciana Ĩĩ, mũno amba ũcokie hau, ĩĩ, amba Ĩĩ, ũcokie kĩnji- hau. he kĩnji kĩhuragia mwana tondũ Ĩĩ. we wanarera ona Ĩĩ. wamwĩra akona ta ũtaramenya ũrĩa areka nä athiaga å guo kĩnji kĩu rĩ ona mũciari akamba akahoya- akahoya ngai Mm.

Gabe rĩu rĩ tũigagĩrĩrwo mũno no niĩ nĩ ndoheire andũ baithe Na rĩu acio- jesu nĩ atuheire Ĩ, acio maici na ngĩmbu rĩ Eh. mĩtugo yao ĩhana atĩa thici kwĩ mũndũ ũrĩ wohwo gũtirĩ mũndũ ũrĩ wohũ baithe wĩ othe nĩ magĩrire Koguo ũma- acio nĩo ndonaga marĩ oru Ĩĩ. kuo no tũcokie ngatho tuge ũmanga waku nĩ ũgũteithĩtie na wa maici na wa Gabe ati mkubwa tu itu manyite uki ugeni wega wega wega Ĩni. and now Yes. mugeni witu ni ndi acokerie ringi muthike wa kameme kau ka muingi ni ndu mundu maria twatire namo na ni ngwenda gukuria Mũgeni nĩ arĩkirie. Mũgeni tugire atĩrĩrĩ. eh Ebange wega ndũ ndirĩ ndathiĩ interview. eh Tondũ ndirĩ ndathiĩ interview. Rĩu rĩu we wĩ MC. Ĩĩ. Rĩu we nĩ ũkũhota kũ flow. Ĩĩ, ta rĩu na mawe na maundu maingi muno na uri maundu maria ogereire maingi Ĩĩ. riu ndie ndinona ni ni kuonerwo kuonerwo we nawe ni mathina mathina mathina na ni ni kuonerwo haha kuonerwo nä nguga tucokio hau rä ngä ha kuonerwo Eh. Ah, he riboti ndä ni ndagika imwe ä ndagä mwe tu oh ndagikorwo ni ndagika imwe ni he ngugithikiriria riboti ngwendaga kå nyita Eh. haha kuonerwo Eh. Ah, ngaririkana kwä ndä thukuru yanyu kwarä na, na, na, na å horo å cio wa kå goca mwathani

mutungatiri agitungata haria ri haria mbere agitungatira ciana eh dining hall haria iguru na nwambete kuina rwimbo wega muno na mugithio wega muno ah, na nini ndinithagia kwanza na kenjia kutuguikia riu kiugo kia mwathani eh. oria rikia oria rikia kiugo kia mwathani ri nikiwekire aca twekite atiriri hmm. taimite guthoma ndå riu kuria high school mundu ni athiaga gathura home science eh. kana agriculture eh. no riu utanakinya riu guthura ri ukorwo eh. ugithoma lessons ciothe

ngĩigua ta arandema mahoya-inĩ nĩ mahoya rĩu ahingĩte maitho ũguo ahingĩte maitho no rĩ nĩ kwarĩ kaũndũ kau ka ka- ka andũ gũtemana Mm. Mhm. nĩho tũkĩte jas gũkũ guo ũkĩte Eh. Eh. ndahingũrire maitho ngĩigua atĩrĩ eh, mũtu mũtungatĩri ũyũ ndakĩndonyire mũno nĩ ma wĩ mũndũ wĩ mũndũ nĩ ũkũigua ehe Eh, Eh. mboga rĩ Mhm, ĩrĩa wanyitĩte ũguo eh, ngĩmĩoya nayo thiũ ũkĩmũgũtha nayo ũthiũ

ya nda ya ũthiũ wamũringire ya ũthiũ Eh. hi agambire atĩa wamũringa acokire ũkĩnyerwo matatũ-inĩ agĩthinde rĩngĩ mahoya kengwire wana nĩ mũndũ ũhoro ũcio tũkĩaria athire matatũ-inĩ matatũ akinya matatũ-inĩ rĩ hihi augire atĩa nĩguo aingĩre matatũ-inĩ ĩyo augire nĩkĩ gĩatũma oke ihenya kwĩna kwĩna shababu cukuru we nawe mwenyewe rĩ werirwo atia nä thukuru ngionerwo ngĩingatwo hau naho no kuonerwo Ah, mwarimũ mũthikĩria ndaheire time ya kũheana rũgano rwakwa Ah, mũthikĩria ndĩna mũgeni studio tanyitagĩra gũkũ rĩu amĩtugo ĩrĩa akĩte na igũrũ rĩhe maũndũ mothe ndakwĩra atĩrĩrĩ na tũkuga ũremi ndũteitha nĩ ũremi ndũteithagia ndakwĩra ndũkagerie ndũteithagia Ah, mũthikĩria ndaria ndaigua ndingĩũria ndingĩmũria kĩndũ kĩngĩ kaba njethe mũndũ ũngĩ twenty thousand kenya shillings na no igua na mbia ona tondũ tũrakĩaria ndĩna twenty thousand kenya shillings korwo ndũrĩ mbia werĩ

kandĩkĩtwo minister oke ahingũre eheri- ndĩkandĩkwo wega eherie gatambaya minista nĩ ũgoka yes koguo oka kwamba athiĩ hingũra itangi rĩa maĩ rĩrĩa rĩ inene na rĩu rĩ harĩ itangi rĩu Rĩ cukuru. rĩ cukuru thĩinĩ Ĩ, nĩgetha rĩu tũcoke rĩu tũthi kũrĩa nĩgetha gũkorwo na praise Ĩ, giving day na ehe. nĩrĩ ndaheagwo kĩheo ĩĩ ĩĩ Mhm. ndarĩ na iheo ta ithatũ ũguo ndaheagwo Yes. biology Mhm. gĩthũngũ ah, na home science yes niwe ucio utuko ri Mhm. ningiririkana atiriri na githĩ ti ithuĩ aciari aitũ marutire mbia kana Nĩguo. we na githĩ ndũraigua nĩguo ndĩrakũhĩra niguo nä aciari ĩni Mhm. niĩ ngĩpenya Ĩĩ. ũgĩthiĩ kũ na nĩ ũtukũ Ngĩthita- ngĩthitangi-inĩ rĩu Aha. Eh, kwaga gũtũra Aha. wathitangi-inĩ gwathire atia tatũma nginya macini make nä macini yakwa rä amba gå thå ka ndingĩaga kũmaka kũringana na ũrĩa aigua Power wa production please ũka Faũrũ ka ithuĩ tũrĩage story haha Ah, Paul rĩu ĩno rĩa kĩambia kũni stress ĩrakĩigua maũndũ marĩa ũranjũria nĩ maũndũ ma kũni stress Eh, ya- ndio ya- ĩrarigwo kana nĩ mwĩki naĩ ndĩ nake Faulu reke tumbe tuthe faulu. Nginya andu makarega. Na nä nä kä andå maregaga å cere nginya kwao Niĩ ona ndiendaga gũthiĩ kwene. Hmm. No rĩu no rĩu rĩ

riu ri Ehe. aciari ni waigua ni we nduranyita anyita wega nä itarakinyita Ehe. atä rä rä Yes. akä rä kanyamå ka- wakiuma å tukå haya mbeca ici rĩ ci- ci- cia cia gĩtangi gĩkĩ rĩ irutirwo nũ nä aciari aitũ haya gĩtangi gĩũkire kĩandĩkwo atĩa

ĩĩ ĩĩ bendera ĩ hau Bendera ĩ ndũgeciria hau. atĩ ndĩrĩ hau Nĩ- orĩ- nĩ njurie ĩĩ bendera ĩ nju- nĩ njurie nĩguo mwaki ndakanagiĩke ĩĩ ĩĩ nĩgetha mũhingũri mũhingũri mũhingũri mũrengi na ndake- magathĩ ndakeandĩkĩtwo nĩwe mwaki ĩĩ nĩwe mwaki Ĩĩ. na nĩ- niĩ nĩ ndĩramenya tiwe mwaki We- we wĩna- wĩna riboti niĩ ndĩ na riboti ciothe ĩĩ na ndũngĩenda gũcambithia mũciari na mũciari wakwa niĩ nĩ arutĩte mbia ona baba ũngĩmũria Ĩĩ. ona twathi cira niĩ ngĩthi ngĩoya kawaya ngĩcora kahĩ karatuguma Eh. Eh. minista oka kũhumbũria rĩ tamaka makĩnyingata nĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ karimũ acio matanyitagĩra gũkũ na njĩra atĩrĩrĩ

rĩu rĩ nĩ ndathiĩ kũ explain makenyi minister oka kũhumbũria rĩ tamaka makĩnyingata nĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ karimũ acio matanyitagĩra gũkũ

reke twä ke interview må ndå ramenya å rä a areka kä gä kä wacora rä gä athuguma rä ndingĩamba kwarĩria mũrutwo Ehe. Mm. reke mariå nä må ndå å ngä ĩhĩ nĩ ingĩamwĩra no rĩu niĩ nĩ thiĩte cukuru wa andũ athire ici twathire tambo mwaririe ino korwo nĩ rĩu Mm, ĩ, mwa- korwo nä rä u ndä rerwo njoke cukuru å ngä kanja korwo nä rä u ingĩenda ũremi wa mũthemba ũcio ĩkorwo nĩ harĩ tondũ mũndũ ndangĩhota kũmenya wega Ĩĩ. Ndi- ingĩthoma mũno Mhm. ingĩ make sure mwarimũ ti nĩ arathura Mhm. atĩ nĩ amena Ĩĩ. ndingĩenda ndingĩenda ndingĩenda tondũ ndakwĩra ũrĩmi ndwĩkaga atĩa ndũteithagia ona akorwo Ndũteithagia. nĩguo nĩguo hĩndĩ ĩyo nĩ ta kuonerwo no ũrĩmi ndwĩkaga atĩa Ndũteithagia. Ndũteithagia. na rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ rĩu ingĩcoka tha ici Ĩĩ. Ah, nĩ nĩ mũngĩũka kuoya news

ekuga atä tũmenye ũrĩa ahana we mwenyewe ona mwana ũrĩa aciaragwo na agakua Ehe, Ĩĩ, ehe. ĩĩ. nĩguo ekuga Nĩguo akuga Eh. Ĩĩ. kuo agakwĩra atĩa nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩthomo ti thuruarĩ ai mũgakinya tũgakinya twĩ na guka witũ kĩrumba haya mũkamũgeithia ukakatira atiriri guka kuga atia ona ruja ndari ati uguo ni onagirwo ehe ruja onagirwo nake Eh. eni arĩ waku na arĩ arĩ thukuru hanaga ũguo ndũngĩkĩra wa gũtũkia ehe eh nake rĩu rũnja rĩ Eh. egũkwĩra atĩ rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu thoguo

Gĩthomoti thuruarĩ. Ai. Githĩ tiguo Gĩkũyũ njiguaga makiuga. Ĩ no ndigakũnegerie rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũmang'a. Niĩ Rĩu rĩ, rĩ, rĩu ndakwĩra atĩrĩrĩ korwo nĩ rĩu rĩu ndĩrakwĩra mĩaka mĩingĩ mĩthiru thaa ici ndingĩenda itherũ rĩa mũthemba ũrĩkũ rĩa mũthemba ũcio koguo muciari ah. uraigua ta kumwo ni cio ri na ithe ahoere mwana ona ndauga atiriri thoguo ri ithe gutire ri ngugitagia namba yake tigana na ndukanengere uguo ndakwira noguo indi ya gukwira mm. no tigo kiyendereire ndakwira uhoro wa hindi iyo eni mm. ona ndio amenda ona ko no hindi iyo ni ndauga ndukanengere namba yake itarwa atiriri mm. ihitie ni gucokera eh uraigua nyingatitwo wira

Nĩ na hakĩrumba na na mũthoni. ĩĩ Ehe. nĩ wega ũguo he mĩtu- he maũndũ tũkwaragia nake hatonyuma na rũgano rwake Ehe. na mũno ndaigua he mĩtugo arĩ nayo ekũrĩa ekũrĩa thekondarĩ Ehe. Ah, mĩtugo ĩho ũkona ĩna wakanyugĩ hidogo no nĩ acokirie agĩkĩagĩra no he turia tukuragia ta riu horo wa riri Eh, Eh, he andu akauga ati he mu a- oire mbogo uguo aha. mwarimũ a- a- agĩthima agĩthi- agĩthima mũtungatĩri ũguo akĩhunjia harĩa akĩ- akĩhoya Eh, na atĩ akĩmũringa mboga eh, mboga ya thithi

Na nĩ mũciara ndateagwo. ndateaga ndũ- nda- ndarĩte na itangi rĩrĩ rĩ itangi rĩrĩ a- acora kĩhĩ gĩgĩthuguma rĩ Eh, itangi rĩrĩ taririkana ũhoro ũcio rĩa rĩa maĩ rĩrĩ rĩ- rĩ- rĩa- rĩa- rĩa- rĩa- rĩakithagio anga nĩ mũhecimua wa nakũu rĩrĩ oho hĩndĩ ĩyo minista ũrĩa rĩu ndakenania ati minista wa finance ndagĩũka na bendera ikĩrirũkaga. Ĩĩ, Oka kũthi- kũthi- ĩhĩ